Aħna ma tantx ninqalgħu, monumenti għall-Maltin ma ninqalgħux. Hekk ma nsemmu xejn, Caruana Galizia, ġurnalista, taqbel u ma taqbilx magħha fuq x'kienet tikteb u ma tiktibx, hija l-ewwel ġurnalista Maltija mill-1839 meta ġibna dik li jgħidulha freedom of the press, sewwa l-libertà tal-istampa, li kellha tmut minħabba x-xogħol tagħha. Issa, tista' ma taqbilx mal-fehmiet li kellha, Dikha storja oħra. Imma għaliex m'għandniex monument? U għaliex kellna nużaw, għadhom jużaw min jixtieq jibqa' mfakkar ifakkara, e kellna nużaw tal-assedju l-kbir il-belt. Biex tara kemm l-assedju l-kbir tal-belt il-monument huwa nazzjonali, ħassew li kellhom imorru fuq hemm. Per eżempju Franza x'jgħidu li semmi l-Franza. Eh, Franza jtuna ħafna eżempji. Waħed wieħed minnhom huwa meta qatlu disa' ġurnalisti ta' Charlie Hebdo Fl-2015, sewwa, jiena wasalt hemm ftit ġranet wara, Pariġi, u kien hemm għagħa kbira. U l-ewwel ħaġa li għamlu n-nies sabu l-monument ġo Pariġi tar-Repubblika, qisu bħalma għamlu ta' Malta, sabu wieħed nazzjonali. U bdew jiktbu l-graffiti u jpoġġu l-fjuri u jwaħħlu r-ritratti tagħhom, eċċetera, eċċetera. U l-gvern induna x'ġara, imma x'għamel? Mhux qagħad ineħħilhom ir-ritratti u l-fjuri kuljum. Bħalma għamilna aħna. X'għamel il-gvern? Iktar għandu sens kbir ta' ċivilizzazzjoni. Ħallihom jagħmlu dak kollu. U da sar mort naraħ għad ir-ritratti, ma Dak kbir kbir kbir jibqa' tiela' u tara dawn il-fjuri u dak kibru sa nofs il-pjazza ħadu. Sewwa? Ħalla kollox hemm. Imma sena wara kien hemm François Hollande President. Sena wara da, f'għeluq is-sena eżatt, għamel lapida kbira kbira kbira ħafna. Waħħalha fejn qatluhom fit-triq. Għamluha bir-ramm u l-kliem bir-ramm bl-ismijiet kollha tagħhom. U sena wara, il-President stess mar ipoġġi l-fjuri, mar bil-banda apposta, għamel ċerimonja kbira biex isellmilhom, il-President tar-Repubblika mar isellmilhom lil dawn li mietu ġurnalisti. Minn dikinhar, Il-post nazzjonali tal-Monument tar-Repubblika ħallewh għax issa għandhom fejn ipoġġu l-fjuri. U awtomatikament, wara li għaddew tliet xhur u ma marrux nies iżjed u l-fjuri eh, nixfu, eċetera, eċetera, qabad in-nies reġgħu natfu kollox, neħħew il-graffiti li kien hemm u ġi. U restawra. Meta mort siċċur wara sibtu jien nadif kif kien. Issa kieku għamilnek aħna Malta. Kieku għamilnieh dal-monument. Għalfejn taħseb ma għamilniehx imma? Għax hija kwistjoni politika, hu. Hija kwistjoni politika. Din mietet milli jidher għax kienet se tikxef xi skandli. X'ġara? Issa veru saru inkjesti u saru ħafna affarijiet sbieħ. Selmula u anki l-Ewropa għamlet ħafna affarijiet sbieħ. Imma baqgħet pika, il-pika teżisti politika x'imkien. Imma ma nħadmux moħħna kemm kellna dawk il-ħmerijiet ineħħu dawk imorru da taħlu l-qorti, kellha tidħol il-qorti biex fl-aħħar ħallewhom hemm l-affarijiet. Issa tista' ma taqbel xejn assolutament mal-istil ta' dik il-kitba ta' ġurnaliżmu, tista'. Mela le, għandek kull dritt, għalhekk il-ġurnaliżmu jeżisti, aħna jien anke jien u int illejla ma qbilniex il-ħin kollu. Imma persuna li tmut martri minħabba xogħla mhm. u speċjalment fuq suġġett sensittiv bħal da freedom of the press, il-libertà tal-istampa. Tiha ġieħ x'imkien!
Mela tlaqna?